Ine altynjy, ideg hünärleri, yani care professions diýilýär, saglyga degişli hünärler. Birinjisi ne medical transcriptionist, transkriptlerini ýazýan, lukmanlara kömek edýän. Transkript diýýänim orsçada resept bolýar-da, mysal üçin käbir lukmanlar bunu bilmeýän bolmagy mümkin. Oň ýanynda ýörite şo reseptlary, ýaňky transkripsiýalary ýazýan ýörite lukmanlar bolýar. Ine bu zatlar öňümizdäki ýyllarda hasam gerekli bolar we öňe çykar diýip bellenýär. Physical therapist aids, ýaňky fiziki terapewt kömekçileri, radiation therapist, ýaňky radiasiýa terapewtleri, Elektronik, mysal üçin, gurallar, enjamlar bilen işleşýän adamlaryň belki öňümizdäki ýyllarda any radiasiýa, belki şolar ýaly meseleler ýüze çykmagy mümkin, şonuň üçin şulara düşünýän terapewtler hem köpeler diýip aýdylýar. Athletic trainers, bul esasan hem atletik tälimçileri, bul hem soňky döwürde ösýän ýaňky ugurlaryň biri. Indi bilşiňiz ýaly, mysal üçin, woleýbol ýa-da futbol, basketbol ýaly komandalar, uly komandalar özlerini ýörite atletik tälimçilerini alýarlar. Mysal bereýin, ine, Angliýanyň çempionatyny göz öňüne getiriň, futbol. Ol ýerde, mysal üçin, iň köp futboluň oýnalýan ýeriniň biri hasaplanýar. Mysal üçin, üç-dört günde diýen ýaly bir oýun oýnalýar. Oýunçynyň sagdyn bolmagy, olaň has uzak wagtlap oýnamagy üçin ýörite şular ýaly atletik treýner, ýagny atletik tälimçilerini işe alýarlar. Olar hem şoň üstünde işläp, az köp näçe oýnap biler diýip umuman kelle döwýän adamlar. Medical equipment prepares bulam ýaňky medisina degişli enjamlary taýýarlaýan we oňa düşünýän umuman hünärmenler sebäbi tehnologiýanyň ösmegi bilen täze enjamlar ýüze çykýar. Instruksiýalaryny ýaňky okamak kesgitlelerine düşünmek hem elbetde gerekli bolýan zatlaryň biri. Şoň üçin ýene bularam öňe çykar diýip bellenýär. Veterinary assistants and laboratory animal caretakers, ýaňky bulam soňky döwürde bilýäňizä güjük we pişiklere seretýän adamlaryň sany köpeldi. Şoň üçin elbetde veterinarlaram has gerekli boldy diýip çaklanýar. Elbetde ýaňky laboratoriýalarda seredýän, olara ideg edýän hünärlerem öňe çykar diýip bellenýär. Exercise physiologist, maşk tälimçisi, recreation workers, bul esasanam ýaňky dynç alyş lagerlerinde ýa-da, mysal üçin, garrylar öýünde, şolaryň saglygyna seredýän işgärler. Häçan ol KTH çagasy ýok bolsa, özi garry bolsa ýa-da maýyp bolsa, özi öýünde ýekeje özi ýaşaýan bolsa, mysal üçin, şoň saglygyna seredýän, şoňa kömek edýän, umuman, hünärmenler diýip aýdylýar. Respiratory terapist, bul öýken terapewti. Öýkenlere seredýän terapewt. Medical assistants bul lukman kömekçileri. Fitness trainers and aerobics instructors bulam fitness tälimçileri we aerobik mugallymlary diýip hasaplanýar. Iň soňky soň ne occupational health and safety technicians ýaňky Maşgala lukmany we elbetde olaň saglygyna, howpsuzlygyna seredýän tehnikler hasam öňe çykar diýip bellenýär. Elbetde gerekli boljak hünärler hem top skills. Respiratory terapi, ýaňky öýken keseline düşünýän ukyplar. Caregiving, ýaňky ideg etmegini bilýän. Sterile producers and technics, elbetde arassaçylyga seredýän hünärmenler ýa-da tehnikler. Transcription, ýaňam diýşim ýaly, resept ýazyp bilýän hünärmenler. Radiation treatment, ýaňky radiasiýaň, radiasiýa bejergisine düşünýän umuman ukyplar. Medical dosimetry, ýaňky onkologiýa degişli, ýaňky onkologiýa käbir dozalary berip bilýän, şoňa düşünýän, şol ulgamdan habary bolan ukyplar. Vital signs measurement, gerekli saglyk barlagyny geçirip bilýän hünärler ýa-da ukyplar. Simulation we simulýasiýa, Advanced Cardio Life Support bulam ýürek keselleri bilen işleşýän, ýürek kesellerine düşünýän kardiologlar ýa-da kardiasiýa işte şoňa düşünýän, şol ulgamy bilýän ukyplar ýa-da hünärler. Radiology Technology bulam radiasiýa bilen işleşýän tehnologlar. Ýa şol tehnologiýa düşünýän umuman ukyplar has öňe çykar diýip bellenýär.